movha wu famba hi petiroli, movha wu famba hi diesel, movha ya masiku lama yin'wani yi famba hi gezi, movha wa sevhisiwa n'hweti na n'hweti or lembe na lembe swi ta hi wena ku movha wa wena wu sevhisa rini ivi ku va na hina vanhu. hi hanya hi moya hi na ngati hi hanya hi swakudya loko hi vabya hi ya ka madokodela or ka tin'anga to karhi va ya va hi tshungula mavabyi loko u languta movha ni movha loko ya garage-ini va ta fika va ku nyika wona u test driver ivi i vuya i fika i byela muxavi swa ku a movha lowuwani na wu tsakela na wu xava. ivi va ku pfulela tinjhini va languta hinkwako va swi vona ku hayi wu kahle na wena u tsakela ku hawu kahle mara ka ti-garage ta khume leti nga ta famba tona i ti-garage timbirhi va nga ta teka movha wa wena va fika va wu veka michini ivi va press-a button va wu yisa le henhla le va ku vona laha hansi ka movha lowuwani ku tinsimbhi tin'wana a ti crack-angi na. ti-shaft a ti crack-angi or ti-brake pads ta ha ri tona or ti ti-shocks ta ha ri kahle na va nge swi endli swi sweswo ivi u wu teka i ya na wona kaya u kuma ku movha lowuwani va ku nyike twelve months guarantee u kuma ku u wu xave cash. van'wani u kuma ku u xave hi xikweleti loko va ku nyika twelve months guaranteer hi n'hweti ya vu twelve or ya vu sorry hi n'hweti ya vu thirteen or ya vu fourteen ivi ku nyika problem movha liya se i hetini ku hakela i hundzile le ka twelve months warrant movha luwa i nge wu teki wu tlherisela le garage because yini. guarantee leyi a va ku nyika yona yi herile se i ta teka movha lowu u yisiwaka i kuma vo makhaniki va ku chekela wona loko ku ri ku na parts i vo ma two thousand i ya i ya xava parts liya i nghenisa la ka movha liya ku fambiwa vutomi byi ya kwihi byi ya emahlweni. Swi fana na va driver va ti-quantum i nga kuma ku i teka a fika renkeni a fika a layicha vanhu a ku ni suka a Elim ni ya Pitori. ivi moth or quantum liya yi fika ha maskranya yi fika yi onheka yi va na problem mara loko a ha suka le kaya a Elim i va a kha a swi tiva ku movha leyi wa yi na problem yo karhi, n'wina vakhandziyi mi nge vuli ku a hi tlherisele Elim mi ta ku ha wo lava movha yin'wana driver ivi a hi teka a hi ya yi chicha kwihi a Joni kumbe kwale Pitori. mi nge lwi na yena mara yena mbilwini va kha swi tiva ku yini movha liya yi na problem se na la ku zama ku hlamusela yini swi fana na loko i ri i n'wanuna or i n'wansati i ya ya lovola nsati ivi mi cata mi tshama swin'we mi phahliwa ku ku loyiwani i nsati wa wena loyiwani i nuna wa wena swilo swi va kahle ivi mi tshama ten years endzhaku ka ten years ivi n'wansati luya a ta ta ku byela xihundla. a ku byela xihundla kumbe a ku ka ta mina phela ni siye n'wana a kaya n'wana loyi a n'wi vonaka wa so so so i n'wana wa mina wa ngati ka ta mina phela le ni sukaka kona ni endle xihoxo ni chulule vana va ntlhanu va le hansi ka misava a hi nge swi veka so abortion. kumbe a ku ha ka ta mina wa vona movha leyi ni fambaka yona movha liya ni deposit hi mali ya munhu wo karhi karhi wa n'wi vona la ni nge i malume malume munhu luya i muhlekisani wa mina mara hi hambanile i swilo leswi nga endleka ten years back kumbe a ku ka ta mina wa vona laha ni tirhaka kona ni rhange ni endla yini ni rimiwa ku sungula before ni kuma ntirho luwa Ni rhandzane na manejara before va ni thole va kota ku ni thola ni kuma ntirho. Loko swi tshama hansi swi languta i nge vuli ku okay a na ha ku lavi tlhelela ka n'wina. I ta kwini? Ka ta mina na ku rivalela vutomi a byi yi mahlweni i swilo leswi nga endleka ten years back na n'wana luya ni ta n'wi amukela ku i n'wana wa mina. Ivi ku fana na yini na n'wanuna a ku hayi phela a Giyani ni na n'wana ka Malamulele ni na n'wana ka Mhinga ni siye xihlangi. a ku wa nkowa na n'wana ka bungeni na n'wana loko i ri n'wansati wo kota ku hleketa i ri kahle ta ku hayi ka ta mina na vona lava i vana va mina va teki va ta la kaya na ku rivalela a ni swi leswi nga hina vutomi a byi ku a byi yi mahlweni laha na ku zama ku hlamusela yini ku na vanhu vo tala evuton'wini hi na swihoxo swo tala leswi hi nga swi endla kambe swihoxo leswiwani. hi make-a sure ku ri ha swi sirhelela ku munhu un'wana a nga swi tivi ende loko a nga swi tivi ha rivala ku ha ti onha hina, hi le ku ti onheleni ka swin'wana se swihoxo leswi wena i nga swi endla evuton'wini loko ku ri i na nsati kumbe i na nuna byela nuna wa wena kumbe byela nsati wa wena ku na swihoxo swo karhi ni nga swi endla evuton'wini i ta vona mi ta rivalelana vutomi byi ya mahlweni, se swi fana na le ka movha leswi ni swi vulaka va ku xavisele movha u kha u swi tiva ku movha liya yi na problem yo karhi mara wena sweswiwani i na yona u ti byela ku yini a ni famba ni ya mahlweni ni ti tshamela na movha ya mina ta ti dirayivhela yona because i khale movha leyiwani yi ri na problem a va ni byelanga loko ni yi xava le garage-ini va ni yi kuma sweswi ni nga na yona kwala kaya ni nge he yi tlheriseli ndzhaku se ni le vukatini loko mi ri vukatini vo sesi mi kuma ku nuna wa wena ku na ti-problem to karhi leti a ti endlaka i nga langi u tlhelela kaya tshama kwala .